Ana tiline balaçıqlarnıñ sevgi aşılamaq, ana tiline qulaqları alışsın, olar evde internetten ep ana tilinde videolarnı baqsınlar, qulaq alışa ve balaçıqlar daa qolay laf etmege başlaylar. Ana tilinde laf etmek utanmaq kerekmi? Bu. Qırımtatar tiliniñ bütün şiveleri o bizim tilimizniñ baylığı. Qana balaçıqlardan sora. Nasılsıñız, balaçıqlar? Niye pastnı? Güzel. İnşallah hasta degiller balacıqlar, öyle? Çünki biz birazcıq hastayıq, amma endi az qaldı, keçi endi, öyle? Endi biz tüzeldik. Baqıñız, ne men sizge ketirdim. Nasındül bir böyle baqıñız, renkli. Kartoçkalar, biz bugün raqamlar ögrenecemiz. Amma pek yavaş çıqtan kerek, muqayet olmaq. Şimdi biz tek-tek episini ögrenecemiz. Mümkün, men size kösterecem. Birinci, baqıñız, böyle, bunda em figuralar, em raqamlar. Böyle, küçük balaçıqlar içün, tam böyle gerihan içün. Bu, daa çoqça gerihana kelişir, öyle. Ance, bizde de satav, levav. Qızım, ya sen bilesiñ raqamlar o ne? Arifler. Ari, var arifler. Arifler bukvı demek, öyle? Arifleri biz hoşu bir birine oquymız. Var ise raqamlar. Raqamları biz bir birimize, bir birine qoşamız. Ve saymağa ögrenemiz ile hesap yapamız. Girihan, bu sınadan çoq, baq, ne köremiz biz bunda, qana baq. Top. Top, balaban, renkli top, öyle? Qana, qaysı renklerni biz bilemiz, bu top, qaysı renklerni bilemiz? Bilmiyorum. Sen bilesiñ renkleri? Qana, ayt mana. Bilmiyorum. Bilmeysiñ, birlikte şimdi biz.

Doğru. Ya qaç tane topçuq var? Bir. Kirihan, qaç topçuq var? Top qaç tane? Qana baq, qaç tane? Bir. Bir tane balaban renkli top var, doğru. Demek ki, bu bir raqamı, öyle? Aqlınızda tutasıñız bir raqamını? Balaçıqları da köstereyik. Ya qaç tane rengi bar? Topnıñ qaç rengi bar? Toqta, Gerihan saysın. Qaç rengi bar? Qana? Bir. Say. Bir qırmızı. Devam et. Bir qırmızı, bir sarı. Sarı, eki. Devam et. Daa nasın bar? Mavi, mavi, üç, devam et. Kök olsun, üç. Mor rengi, dört. Bu mor, bak, bu mor rengi, dört. Ve yeşil, beş. Dan bir rengi var, baqıñız, biz bunı körmedik. Bu nasıl renk? Portakal! Altıncı rengi portakal bizde. Ana, ber balaçıqlara köstereyik. Baqıñız, balaçıqlar nasıl dülber top. Qırmızı, sarı, mavı, mor, yeşil. Ve ortasında portakal tüste bar. Demek ki, bu bir rahamı. Kerehan, bu bir rahamı. Qanı baqacamız. Bu nasıl raham, kim bile? Yavaş, hıyştırmañız, hıyştırmañız. Eki rahamı. Qandan bilesiñ? Elmazcıq! Hanım, bunda ne köremiz biz resimde? Toqtañız, toqtañız. Alif Yoq, yoq, Riya. Gireyhan söylesin, Gireyhan söylesin, toqta. Canım. Amma biz unutuv, mında balacıqlar içün bağdan şiir de yazdılar. Babam maña bir top berdi. Mına, balam! Oyna, dedi. Topnı atam ve tutam, soñ tepip yuvarlatam. Öyle? Güzel şiircik. Onı daa da bar. Elmazcıq, tur ver biz de baqayıq. Ne biz köremiz bunda? Toqta böyle tursın, körünsün kamera. Bu eki elifi. Eki raqam, raqamı, doğru. Bunda biz ne köremiz? Aylandırsam, bes olacaq. Aylandırsañ, bir de böyle çevirseñ, beş olacaq. Çünki beş birazcıq farqlı. Mına beş, baq. Beş, mına böyle. Am bunu aylandırsañ, o, a, böyle onı da gerek çevirmek, beş olsun. Amma. Sen qarıştırma, bu eki, yaşı? Eki tikran farqlı. Amma benzey, çevirseñ, biraz benzey. Ne mında köremiz biz? Qalemler. Mhmm. Halem ve harandaş öyle. Qaç tane köremiz? Eki. Eki, demek ki, bu eki raqamı, öyle? Bir. Elmazcıq. Birge bir qoşsañ, eki olacaq, öyle? Bir halem ağam berdi, bir halem tatam berdi. Episi olup menim oldı eki halem. Bu eki, böyle dizeceğimiz, baqacağımız, böyle. Balaçıqları da körüyorsunuz, böyle, da? Böyle. Devam etemiz.

Ellerini yuvdun, maşşalla sana. Ne bar, ne köremiz biz anda resimde? Üç rahamını ve qaç tavşançıq? Qana, say tavşançıqları. Güzel say, qana. Say, başla sayma. Bir, göster, parmacığınen göster, qana, bir. Parmacığınen de göster, balacıqlar körsünler, qaç tavşançıq bar.

Ele? Ekinci tavşancığın ise anteri yoq, külmegi bar. Demek ki, oğlançıq. Şimdi köstereceğim. Üçüncüsü ise belli degil. Sen körmeysiñ, mına baq. Baq, bu tavşancığın anteri bar, qızcıq. Bunıñ anteri yoq, külmegi bar. Oğlançıq. Üçünci tavşancıq ise belli degil. Kim olğanı belli degil, çünki anteri de yoq, kölmegi de yoq. Qana say-a, qaç tavşancıqlar parmacıqnen kösterip say, qana. Bir, eki, üç tavşancıq bar. Demek ki, bu üç raqamı, öyle? Üç raqamı. Tavşancıqlar ne yapalar? Toq telmazcı, hanı Geri Handan anlatacaq bize. Tavşancıqlar ne yapalar? Hanı baq tavşancıqlara. Ne yapalar? Nasıl bilmeysiñ? Bu havuç tuta elinde, öyle? Nedir o? Havuç? Ne yapacaq havuçnı? Aşaycaq. Aşaycaq.

Bunda yoq bizde ama qaşqır. Kerekmi kelmesin, aşamasın tavşancıq. Ne tavşancıq bunda yoq? Tavşancıq bunda bar, üç dene. Qaşqır yoq bunda. Demek ki, ekige birni qoştum, bir artıp, o üç oldu. Soñ birge eki qoştum, baqsam, o da üç oldu. Devam etemiz. Devam etemiz. Bir daha Elmazcıq. Balacıq. Bir daha. Balacıqlar aytsın. Bu nasıl raqam? Kim aytacaq? Ben. Kim? Bir daha Elmaz. Girehan aytsın. Söyle. Ayt. Beka, beka. Yoq, qoy, qoy, qoy. Qozuçuqlar, qoylar. Qaç tane var qozuçuq? Toqta, başta kerek han saysın. Qoy. Qaç tane var? Qana say. Qoş. Bu ğaliba anası, bu da küçük qozuçuqlar, onıñ balası, öyle? Qoş. Söyle mana, qaç tane var? Say. Bir. Bir. Bir. Anası, balabano, köresiñ? Beyaz tüste. Bir. Anası, bir.

Dört tane? Demek ki, bu dört raqamı. Elmaz, dört raqamı. Arif, o ariflerni biz oquymız, qızım. Raqamlarnı ise sayamız. Anadan düzelti. Toqta, baqayım. Anası nasıl tütse bunda? Anası beyaz balaban, öyle? Balaban. Ya qozucuqları? Küçük. Küçücük, nasıl tüste? Hara. Hara. Beçikan beyaz. Buruncuqları beyaz, doğru? Doğru? Doğru. Hara yünlü üç qozu. Qana baqayıq, üç qozu. Say qozuçıqlar, hara soylarını say baqayıq.

Dört baraş çölde atlay. Dört baraş anda mañray. Dört, öyle? Demek ki, bu dört raqamı. Qana, dört raqamını da qoy üçniñ yanına. Kirihan, devam etemiz? Devam etemiz. Ve balacıqlar, nasıl raqam kele, qana, baqıñız. Kim bile? Bu raqamnı kim bile, hanı? Beş yüz! Beş! Sen handan bilesiñ episini, Elmazcıq? Sen beş arifni, raqamnı pek sevesiñ oğul. Kayırgo! Kimler olar? Kayırgo! Adı ne onıñ? Adı ne? Adı ne? Kimler degil, ne o doğru demek. Tavuk! Baqıñız, qırımtatar tilinde biz endi alıştıq, amma onı degiştirmek kerek. Tek insana kim diye biz? sual beremiz. Qalan er şeyge ne diye sual beremiz. Onıñ içün onı tüzeltmek kerek. Kim o? Doğru, yañlış. Ne o? Ne o? Ne o? Horaz. Horaz ne yapa? Horaz o. Baq, ya yanında kim? Yanda kim? Bu, bu nedir? Nedir bular? Bu nedir? Tavucuqlar, öyle? Qoraz başqa, doğru? Qoraz oğlancıq, tavuqlar ise qızcıq. Qızcıqlar, öyle? Toqta, bu köstereyik balacıqlara. Qoraz, oğlancıq, babası. Tavuqlar ise qızcıqlar, öyle? Tavucuqlar ne yapa? Yımırta qozlaylar, öyle? Ya. Yımırtacıq Girihana qozlaylar, yımırta aşay Girihan. Doğru, Girihan? Kaç ulala otni, kaç on ulala yımırta qozlaylar. Biz olara otnu cıyıp beremiz, olar ise soñ bize, bizge yımırtacıq qozlaylar. Doğru, Elmaz? Ya. Soñ Girihan sabahtan yımırtacıq aşay, öyle? Tavucıqlar nasıl qıçıra? Qukariku. Qo-qo-qo-qo-qo-qo-qo, yapa tavucuqlar. O horaz, qoqariko, qıçıra horaz, ele? Nasıl sabah uyandıra horaz? Qoqariko, qıçıra. Turnus, endi sabah oldu. Tez bala bağçasına azırlanıñız. Ele yuqlama. Otur, otur, otur. O, bağçada öyle kukarik oquca. Qaç bizde tavucuq bar, Elmaz? Qaç tavucuq bar? Qana say. Say, say, say. Bir, eki, üç. Ya horoz qaç tane? Horaz, Bir dane. Demek ki, dörtke birni qoşsaq, beş raqamı ola. Doğru? Baq, dört dört tavucuq ve bir horaz. Dört tavucuğa birni qoşsaq, bir horaznı, demek ki, beş raqamı ola, öyle? Beş, beş oldu. Episi toptan beş ola. Dört tavuq ve bir qoraz hıçrışa basa-bas, beş türlü ses eşitem, olarğa seyir etem. Beş. Aqlında tutasıñ, qızım, beş raqamnı? Endi devam etemiz ve qaysı raqam kele? Qaysı raqam? Gireyhan, kel! Altı! Şimdi biz baqacamız. Qana, qoy, körmeyik. Ne köremiz biz bunda? Qana, söyle. Altı raqamını köremiz. Altı raqamını. Qaç tane kubik biz köremiz? Qana, baq. Qani say. Bir, eki, üç, dört, beş. Dam birge, aşqım ayıp say yevaşça. Bir, eki, üç, dört, beş, altı. Demek ki bu altı raqamı. Raqamı. Qani ver baqayıq bunda ne, nasıl şiircik bize yazdılar. Men beşke birni qoşam.

Doğru demek pıska. Şarik, o qazaqça, pıskalar tatarca demek. Pıskalar. Qaç tane pıska bar? Qana say. Qaç tane pıskacıq bar? Tez say. Elmaz saysın olmasa. Bir elmaz. Qana say elmaz. Say. Say elmazcıq. Qaç tane pıska bar qızım? Bir. Bir yürecik. Eki. Eki.

Tam bir kesay, baq, men balaçıqları köstereyim toqta. Puskalar bizde qaç tane? Qana, balaçıqlar baqsın biznen birlikte. Bir, eki, üç, dört, beş, altı ve bir, ve bir yüriycik, öyle? Bugün bir yaş büyüdim, yedi yaşnı toldurdım. Anam burma yapacaq. Epimizni sılaycaq, le? Qana, sen bize ayt, Gerihan qaç yaşında? Eki. Qana, eki köster. Eki. Mana. Eki, doğru. Ya Elmaz qaç yaşında? Sen. Dört. Dört, amma yalnış qoyduq. Üç, dört. Çevir yerlerni. Üçü dördüni yerine qoy. Doğru, Elmaz dört yaşında. Ya Hatice qaç yaşında? Hatice tatañ qaç yaşında? Hatice tatañ qaç yaşını toldurdı bu qışın? Qışta qaç yaşını toldu? Altı. Qana altı? Göster altı. O yedi. Büyügimiz bizim kim? Nazlı tatañ. Nazlı tatañ qaç yaşında? Nazlı tatañ qaç yaşında? Elmaz, kel sen bire otur, Geriy han ketti kene. Elmaz, Nazlı tatañ qaç yaşında? Yedi, doğru, Nazlı tatañ yedi yaşında. Endi baq, bağnız balacıqlar nasıl böyle dülber raqam kele. Sekiz. Qanı baqacamız. Neni köremiz biz anda? Neni köremiz? Ha? Neni köremiz? Nedir o? Söyle, o sarı şişecikler nedir o? Çipçe. Çipçeler. Çipçeler. Toqta, sen qoy, biz körmey, qızım. Haç çipçeni köremiz biz anda? Haç tane? Qana say. Bir, eki, üç, dört, beş. Altı, yedi, sekiz. Sekiz çepçeni köremiz, ele? Demek ki, bu sekiz. Sekiz. Sekiz raqamı. Sap-sarı yedi çepçe bir savuttan suv içe. Biri daa qoşuldı. Baqıñız, sekiz oldu. Sekiz raqamı. Sekiz. Devam etemiz. Sekizden soñ bizge baqacamız. Qaysı, qaysı raqam kele? Sekiz. Neni köremiz, İlmazcıq? Qana, neni köremiz biz? Nedir o? Raqamı. Raqamı köremiz. Ya raqamnıñ yanında neni köremiz biz?

Quvanç saça göñülge. Quvanç saça göñülge, doğru. Qaç köpelecik anda, Hanazin, saydıñ? Yoq. Say baqayıq. Bir, eki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sen basasıñ, parmaçıqnı kösteresiñ, amma saymaysıñ. Ana. Söyle. Orta burçuqa. Var, sen kiyin, çoraplarnı kiy, şimdi çıqacamız. İlmaz, yalnış saydıñ, dağım bir kez say, qızım. Tam bir ke say. Sen parmacıqnen kösterdiñ, amma saymadıñ. Bir, eki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, doquz. Tersine qoy, qızım. Sen onı altı kibi qoydıñ. Baq, olar altınen beñzeyler, baq.

Doğuzdan soñ baqayıq ne kele bize. Qaysı raqam kele bizge doğuzdan soñ? Nasıl? Bir ve sıfır yanında. Qani, ne, neni köremiz biz resimde? Men körmeyim, toqta. Neni köremiz biz? Nedir o? Papicikler degil? Tur baqayıq biz de. Nedir o?

Beş, altı, yedi, sekiz, doquz. Doquz. Doquz dane bizde papicik ve qaç dane köküş bar? Bir. Bir. Demek ki, doquzğa birni qoşsaq, on olacaq, öyle qızım? Ya. Qana, endi epsini say. Epsini say endi. Tekrar. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, doquz, on. Maşallah. On olma bilen, ana baqayıq, doquz papi bir köküş cümlesi olur. On quş. Barmı eken sınıfta bunı bilmegen bayquş? Bayğuş. Qaçe qadar biz bugün ögrendik saymağa? Qaç raqamlar? Tanış oldıq. Qana, söyle tağın bir kere, ayt bize. Te, yoq, başından ayt. Bir, eki, üç, dört, beş, altı, on. Endi mında çıqarmanı. Siz qaç yaşındasıñız? Gereyhan, sen, Hatice. Merhaba. Bunda ver mana, ver bunda. Baştan Gereyhannı ver, baştan Gereyhannı ver, toqta aşqıma. Gereyhannıdan bir ke ver. Gereyhan yoq. Gereyhan qaç yaşında? Hanı? Qaç yaşında Gereyhan? Doğru, ver mana onı bunda. Eki. Devam etemiz. Toqta, toqta, Gereyhan. Elmaz qaç yaşında?

Buları köstereyik balaçıqlar? Yedi, doğru. Kirihan, bir daha. Toqta, toqta, Kirihancığım, balacığım. Kirihan olacaq yazda üç yaşında, doğru. Böyleliknen biz bugün raqamlarnı ögrendik, öyle qızım? Aqlında tutacañ endi, qızım, raqamları? Begendiñ, qızım? Bize Gerihan da endi bile saymay, öyle, Elmazca? Endi ne aytayıq balaçıqlara? Sağnen qalıñız!